Nkae edze ɖe wɔmi da. Oh, adre ya meli o.
Leke mi fɔ na ma. Mi fɔ na papa.
Eh, enye yɔnu. Na bɔ ne. Ya papa.
Mo pe de djisi be ɖevi yɔ mo va o ci. Wo de suku kaka kaka wu. Nye me lɔlɔ ge be wa na po me fi ya. Kaka kaka kaka. Nye no wo ji po va se de va do fi ke wa de so lo. Ta medi be woasrɔ dɔ. Gake nya si ta mekuna, nyemedi be vinye nasrɔ dɔ me wo dometɔ aɖeke anɔ titan kum o elabe kpɔ, ne mekɔ titan dzovia, ayi du ɣi me, ayi du ɣi me, ayi du ɣi me kaka magbɔ ko dzi nu ɖeka, dzi nu eve. Fukpekpe yi ne le emea katã koe ma. Ele be manɔ mia gbɔ, manɔ mia kpɔm. Ne ɖe ko me yina koa, egbɔ biam, eyi egbɔ biam ne nyo. Eyi hafi ne me kɔ dzi ta dzo gbim le ga kakakakaka dzi ŋu blibo hafi ava gbɔ. Ɔ, papa, o, edɔ wa dzɔ dzi na ye ɖe. Ɔɔ, Ametɔ menɔ nya gblɔm nɔ xɔ nya xɔm le ŋu. o. Daddy, e, medi be Míawɔ susu ne woasrɔ̃ ŋutɔ. Dɔ ka woasrɔ̃ be yeasrɔ̃?
Efo, dɔ ka ŋutɔ kpɔ be woate ŋu wɔ? Ee, nyemedi be nonɔ ŋu hakum o. Ele be woawɔ yevudɔ ɖe anɔ teƒe ɖeka neganye didi ƒe ŋus nyaseme wɔm wole hã. Ne nye didi ƒe nukpɔmɔ wɔm wole hã ye hã nyo. Ne me ka ƒo mɔ mo le ye hã nyo. Ne ɖo asi te ɖe ŋkuvi dzi ne e nu yi ma ye hã nyo. Wa nye teƒe ɖeka dɔ anye edɔ ɖo yi ke ada mi ɖe ada wo ɖe teƒe ɖeka. Ese ma wa nɔ dua me. Egbea yi dzi me. Ego dza ne le kapenta hã ma srɔe. Na gbede hã wo ma srɔe. Ego dza nya.
Ee. Nya, Vinye mete de suku ka yi suku kɔkɔ kaka gbɔa, nya, Dɔ yi me dzi be wo ne kpla woame evea, me ɖeka ne kpla dudɔnunɔ, dudɔnunɔla gbãtɔ ye ame ɖe wa kpla dukplɔla. Numa me dzi be wo ne wɔe ma.

Aƒenɔ. Ghana fia hã dɔ ŋutɔ tɔe mɛ. Woaƒle ʋu gã alo miatso aƒe gã. Ewɔe dza kpla dukplɔla.
Ewɔe ya kpla. Wòya ɖe akpla dukplɔla. Wòya ɖe du. Wòya ka dzi be yakpla.
Awo.
Awo. Ne wòasrɔ̃ dudɔnunɔla dɔ ega sukui keke. Ɛɛ, ne gayi viɖe le eme. Ne yi kpla ma anɔ sukua hã yi anɔ kpla. Ao, edɔ ma menye dɔ. Menye dɔ wɔƒe ko wokpla na ya la. Wosrɔ̃na, enyana, va wɔna o. Ne de sukuʋu keke deka kaka wòava yi dɔ ma wɔƒe, ame ɖe na te ɖe ati wɔ ya la ava egbɔ dzi. O, mele ko wokpla na ya hã be ne yewokplɛ kaka ko wokɔ xɔna gba, ɖaseɖigbalẽ. Aa. Aa, mewɔnɛ nenema o. Ele be ame ɖe na te ɖe ati wɔna.
Eɖakpɔyɔtɔ ka wòle di be yeawɔ? Papa na mama kple papa ya me ya kpla tɔdziyi dɔ. Yesu Kristo mía dotɔ. Tɔdziyi.
Hmm. Tɔdziyi ya hã lo kpla ne hã. Anu ka o.
Ma tɔdziyi me. Abe nɔ. Ma nɔ mami wa ta kpɔn. Eyi ɖevi ya goa me.
Amegbetɔ dze ame ya hã. Enya vivi ya gblɔm wolea, ekɔ nya kɔ de vi be blema. Tso, ava edɔa me nyoa? Edɔa dɔa nyo ye tso. Ave kpɔ yevu ɖɔ kɔklɔ dɔa. Alo ma to me, mele me, meli me be ya nɔa. Tso, wakata.
Ya ɖo viwa la me sema.
Ya kpla tɔdzi ya ya nɔ mamiwa ta kpɔ. Mamiwa ta lo to nɔ bo kpɔ nea. Tso ŋkɔ nɛ. Ɖevi ya le defi alo oh. nɔ te ŋgɔgbi dzi ŋgɔgbi nyi nye adza adza le mo wa. Tso papa mama me nyɔ.
Ne tɔ dze ye, mami yɔ te ma ƒu wo le fima.
Wa bo wo le fima wo la ƒe me. Wo wo dra ɖo na nyi wo dze tugbe wo bia. Amu wa gblɔ nɛ. Na me ya kpla tɔ dzi dɔ lo. Ma nɔ mami wa sa kɔn. A nɔ a ba ba be nɔ kita ku a nɔ agble me mami wa tɔ va nɔ nye dzi mo nye kpɔ go ŋka.
Ne ɖe ya mi wɔ vlo fia. Ɛɛ mesi.
Ne wɔ ɖe. Mamu ta me tso nyɔ ŋuti. Ebi akpɔ aƒetɔ yi gbɔ dza kpla tɔdzi yi dɔ le akpɔ aƒetɔ ava. Ɔre na nke kuma ya no tsi mu. Garo mo do na go tso tsi mo. Be ka wo dɔ kpla aƒetɔ aƒetɔ wa. Mm. O aƒetɔ wo do na go tso tsi ma. Mm. Uh, papa. Mm. Kpɔla la do ale veve ɖe na.

Tam. Ɛ yɔ ko ɖe. Na xɔ na xɔ nu yɔ kɔ ne ko na xɔ vie mia la mia dzi ŋɔ kɔ yi. O ma te hle kɔfa ti. O ye yi.
Kɔfa ti. Kɔfa ti le ma. Ɛ yɛ ɛ yɔ kɔ ku ne. Ɛ. Kple ʋu o ʋua. Ale ʋua. Ɛ. Tɔdzi ʋua tɔ. Kɔ da ki kɔ ke. Ni ƒle ge nɔ. Subu ekpe.
Ni dzi ge nɔ.
Eɖɔa ŋku. Kodzi ya menɔ ne ma. Ewɔ awɔ eɖɔ eɖɔ ŋku suetɔ aɖe bɔbi.
Nyaƒe nɔ. Nyaƒetɔ.
Ŋma gblɔ ɖevia le fi ya. Me dzime kɔ ne mo. Eya hã tɔa me dzime kɔ ne mo. Eyi wobe. Yo a srɔ dɔ yo ci via kwa nyuntɔ mo de ne dɔ mo. Fi ma da wo wa wo dɔ. Me ji de. Yo. Hmm.
Ya e ma.
Yo. Enyo.
Fa ji nde da ne ma du ne o trɔ ya ma kora mi na gba de le lo me fifi le. Sia. Eh, nya ba ka vo yi. Aka bo.
Ah, ne me yi kwa. Yo. Sia. Sun dolo aya ya sun mamiwa ta nka. Yeasrɔ̃ etɔdziyiyi. Eyi ake ŋu gbã tsu kplɔa. Yeasrɔ̃ dzukplɔdɔ. Dzukplɔdɔ hã nu wònye wosrɔ̃na. Meɖi gbɔ. Menya nu ka wòle eme dzi. Wa, abe ale megblɔ me enea,

Makplɔ yi lome. Abe wu suku kɔkɔ ŋu le fi ma. Ewɔa. Vɔa. Fi ya mi le edzidzi na ma akpa. Ewɔa. Atso lome ada gba kakaka va mia gbɔ le keke egbe gã dzi fi ya. Oo.
Papa kplɔ mi nɔ ame la zozo tse fi ganga. Ewo sega si jɔ me fi ya ne ma ko zozo wɔna. Sia. Zozue li dziŋɔ made ya tsi mega dza kpɔ ɖe. Yi ne meli tsia dzadza gea wò ku na gbe akɔ dzi. Egbe ya. Ta wɔ mega tsi dzo kpɔkplɔ ga yi lome. Ma dzi teƒe ɖe ɖe lɔe ma li. Ne mi kata mi ava ama nɔ gbɔ yi le lome. Sia. Papa wɔ be ya dzi teƒe ɖe le lome. Ee. To ŋutɔ wa ɖe teƒe mla si wò lolo. Teƒe la si nye.
Ale ma dzi afi ma ɖo ne mi le. Ee ye gblɔ me le. Egbe ya. Ela be. Eyafia, mína agba de ge. Ne míde agba na ŋutita via kɔa, gbagbã mígadzo o. Ye miamee ava yi ɖe Ouaga, ava yi ɖe Burkina, atrɔ va yi ɖe eh, Sierra Leone, ayi fi, ayi fi, ayi Ghana, ava yi Nigeria, kaka magatrɔ gbɔ va mia gbɔ kɔa, gbɔ be dzi mi ɖeka ɖi o. Ah, ŋɔti odzona lɔbɔ. Agbanɔ mɛgbɔ viɖe. Egba dzo zeɖeka nenea nu nyo ɖe. Eyi ŋuɖu ɖo eyi abɔ xaxa ye. Ne me dzo ne me dzo le mi abɔ mi le te ŋu vo. Egbe ɖa. Mi te ŋu ke kpɔ ga ɖo. Ta tɔ nye nye be mo ɖoɖo fia le gbegbe be mi ava ɖo nye. Ava nɔ gbɔ nye le lo. Ebo egba. Ebo ba. Eh. Eba ya. Suku koko yi dege ne la. Lo me di. Fima yevugbe adodwiwo le, yevugbe be atsiglitɔ, yevugbe be lotolitotɔ ye wonɔ ŋeŋlem eye wonɔ gegem kpɔnkpɔnkpɔn. Ne wodze edzi wo leke nàtu ŋua, yevugbe fima wole eme. Ye ŋda yi makpɔ afi ta. Ta wonyi me be mawɔ yi be fi yevugbe be lototɔa be le yi be ananto mie la. Fi ma me de ge suku le. Baba kɔ tɔ le nya nya na mi ni ya. Kɔ le ya ma. Do yi vu pe. Tso ese de na me ba be able o do do yi vu pe no ale. Echa ma te do. O bodo bodo.
Ayo gare yi vu pe ma te te. Zia. Egae be ya miyɔ ɖe yevu kpe mɛ hohoho ne mi ɖo fuma ba ya ɖe kuna ga sɔn ŋdzi ɖa ku ɖe ŋgɔ evɔ yevu kpe kɔna ɖo do evo lo me ɖe yevu kpe wulu li tɔ ali kpɔ domi tɔ hã li suku xɔ wuli wuli me tɔ hã li suku xɔ gã tɔ hã li suku kɔkɔ tɔ ye hã li. Evea suku kpɔtɔe kpɔtɔe be yevu gbe lo tulu tu tɔ mɔ yi dege me le yi me vi nya. Ye ya ke ni ruri tɔ ya. O jo ruri tɔ do no na kpɔ do ni la. Do di no ko ko ni ga kpɔ ma bu a. Ta pa la kpɔ nga ya lo ya ya me bu je fe lo. Ai ya me bu je.
E ni lo. E o me kpɔ ai na ya me bu je fe. Nɔ anyi ɖe Mele dzeƒe. Ye. Nakpɔ Pipa. Wo katã wole lome. Kpɔ asi le lome woɖo asi gamea. Mele asi vi wo lo. O menye asi vi o. Nye nɔvi ebe yewo yi ɖe eh, karasi me fi ma gudu abɔ. Eh, Awo. Gã elu karabasia. Tsɔ asia to ma mlɔ anyi ɖe lome. Nye asi gã dɔ.

Eye kpɔ ɖevi ya ye ɖeka hã koe wòle be na mi nàde kpe ɖevia tsi via. Wòle be nàde kpe ɖevia xoxoxo woadzi eyi wometɔ ada dzi. Ame ɖe hã yi sukuxua woaklɔ nɔvia. Fia wòye wɔm le nɔvia kpɔ wòva kpɔ wòdzo wòva zɔ ɖe kpɔ wòdzo wa leke ma wòado kpe. Nɔ patron ŋgba do nya kpo ŋgba do kpe.

Papa o, papa, papa. Papa.
Eto wɛ.
Eto nye.
Efɔ.
Efɔ. Papa. Nke jɔ ɖe dzi. Nke nyɔa wɔnɛ. Ko nyɔnuvi enye kple nyɔnuvi ebe aƒe me lo. Ye wo ne kpɔ nyɔnua ɖe akpa bɔ. Apa kpɔ mi koko be wɔ ɖevi yɔ mi ye ge ye ko dza nyi. Alo mama.
Eh, va janvi nye gbɔ kpɔa. Ŋutsu va kpɔ papa ebe papa nyi etsɛ tɔ. Ekpɔ nu yi gblɔm wole eme. Ɛɛ ɛɛ mama
o mama ɖo ŋu na va fifi dze lo ɖo ŋu ɖo ŋu. Di ŋu ne gba nyi ekpɔ ŋua ke va na kaba wa ɖe ɛɛ ɖoe ɖoe na va. Ela ɛɛ yi tutu ɛɛ yoo.
Aƒenɔvi. Papa.
Aƒenɔ.
Va la, dzi ne dze. Meka ye nènye. Etɔ nye ya la. Etɔ wòe nye ame ya. Ɛɛ, eye dzi me. Fi ka nèle o?
Nu ke le da ƒã ŋgɔe. Va, va, va le suku le lɔa me. Etɔ wò.
Obe etɔ. Enɔ ya ɖe? Enɔ nye ye mi yɔ wa la va. Etɔ wòa?
Etɔ nye ke dzi me ya la. Papa! Egbɔ didi ta be enɔ le fi ka?

Egbɔgbɔ ma. Egbɔgbɔ.
Evɔ nayi nayi nayi dzi ɖe dze me nɔ nayi ŋdeke me dza wɔ enɔ wa gbɔn na lɔ. Ma wu ŋdɔ dzi be na ɖe mia me fa mia va to ko mi nya dze tsi. Wa o ɖo ko nyi ɖe lo.
Nɔvi ha me la si nyo. Ne ne me kplu vɔ la va la va nya papa ga dzi. Esia. Nɔvi me la si nyo e mi kpɔ nya me tɔ ma. Me nyoa fo wo ya wo. O hu ya ɖe. Gbɔn tɔ ya velia ya wo nyi tɔ lia dɔ mlia nɔ. Ga nyi nɔvi ha nɔ. Sia enɔ ne va.

Ke woasrɔ̃ wò ya? Ye tsɛ srɔ̃ nye ɖeviwo be tɔxɛ. Maman Jean Vigne ke mu ne gblɔ ke kplɔ va hea me ayi. O be ka ya Jean Vigne le su fofo. Ezu fofo.
Mi wɔ nda. Nya kple fo wa mi wɔ nda mi wɔ gbɔdɔdɔ be nda. Ke ma akpe na ma wo. Aƒe dɔ ntɔ dzi be na va dzi si aƒe me. Sia. Adzi vi kaka wa ti ɖe ke nyɔ vi ɖe ke tsɛ me le wo domo lo. Wo nɔ konyi faa gbesiagbea. Vɔ ŋgblɔ na tsã be srɔ̃ li yi si o. Ame tsiwo be nyae hã gbɔ va. Papa, papa, papa. Efo. Papa. Mi ɖasi, mi ɖasi eda gbɔ. Egbɔ gbɔ.
Tugbiadra ɖe. Kaka dziviwo si.